Normalment tmur jo l-gym jo klass u tagħmel l-exer? Cises. Kollox bl-Ingliż qed ngħidu. Mhux se tagħmel tgħollhom bil-Malti? Tgħid possibbli nagħmlu sessjoni sħiħa bil-Malti?
L-ewwel li ħa nagħmlu huwa li ħa nitgħawġu naqra fuq il-lemin, mela ħa nduru fuq din naħa, Jekk jogħġobkom nerġgħu niġu dritti u ħa nitgħawġu n-naħa l-oħra. U mbagħad ovvjament irridu nitgħawġu naqra fuq ix-xellug naturalment. Tajjeb, irrepetuhom naqra miegħi biex nara li kollox sewwa. Fuq in-naħa naħa minnhom importanti nkunu fuq ponot subgħajna, fuq subgħajna l-kbir. Tajjeb, u ħa niġġebdu. Prosit. Imbagħad għandna dawk li ngħidulhom referenzi impulsivi, tajjeb, referenzi bħal tal-Knisja, ħa nagħmlu pass kbir 'il quddiem u ħa noqogħdu nagħmlu dan il-moviment 'il fuq 'il isfel. How was this session in Maltese? Ah, it was, I mean, I thought it was much more difficult, but speaking Italian and French, some of the words were anyway recognisable for me and it was very very nice because, I mean, Maltese is the language of the Maltese culture. So, I mean, it's very important for me not only to keep my body fit, but also my brain working. So, all sessions in Maltese? Ah, it could be a very, very good thing for me, eh? Mela, imbagħad għandna il-famuż exercise għand il-mejjet, tajjeb, illi ħa ninżlu. Bil-piż f'idejna, tajjeb, piż f'kulit, ħa ninżlu b'saqajna dritti u ħa nitilgħu 'il fuq. Ħa ninżlu b'saqajna dritti u tilgħu 'il fuq, dak jgħidulu qandel mejjet, tajjeb, importanti ħafna. Ħa nibdew minn hemm għalissa, mela ħa nibdew nitgħawġu naqra fuq il-lemin. Tlaqna in tlieta, tnej, wieħed, bum! Allora, mill-ewwel, ħossu dik l-istreċċjatura, importanti, 'il fuq ponot subgħajna in-naħa l-oħra. Prosit! Bravi! Mela ma' kull waħda ħan inżlu, ma' kull waħda ħan inżlu u nidawdu. All right? Mela ħan għamlu pass ta' ġgant il-qudiem kollha flimkien. Mela kulħadd ħa joqgħod fuq ix-xellug tat-tapit jekk jogħġbok Ġan. Mela Lezza, ħa nagħmlu pass ta' ġgant il-qudiem, ħa nifqu hemm u bl-irkopp għadu tilgħinu niżlin. Tlaqna! Le, le, jgħinuk hu. Aħjar. Aħjar, aħjar. Nippreferi bil-Malti għax Malti.
Bravi! Mela ħanibqgħu dejjem fl-istess pożizzjoni saqajna mafusa mal-art. Ħadd kabbar naqra l-pass Brenda jekk jogħġbok, ħadd toħroġ saqajk iktar il-barra, pass ta' ġgant u ħanet tilgħu ninżlu. Seba, sitta, ħamsa, erba, tlieta, tnejn, wieħed ħan niżlu l-pis mal-art. Kif ħassek bil-session bil-Malti? Kienet naqra iktar diffiċli għax tant kien dorin nitkellmu bl-Ingliż f'ħajjitna li llum il-ġurnata tipo kienet naqra iktar diffiċli biex nipprova nifhem pereżempju x'inhi l-barma Russa pereżempju. Jekk jogħġobkom ħa żommu il-piece fuq żokortkom u ħa titbarmu fil-ġenb. U ħa titbarrmu n-naħa l-oħra. Barrma 'l hawn u barrma 'l hemm. Tajjeb dak huwa il-famuż barrma Russa. Issa, ħa ninżlu kokka wara dak, ħa ninżlu kokka u noħorġu sieq dritta. Ninżlu kokka u noħorġu s-sieq l-oħra, mela kokka 'l isfel u daqqa ta' sieq 'il fuq. Eħe, imma
eh. Aħjar jew aħjar l-Ingliż? Aħjar, aħjar, għalija aħjar. Vera aħjar?
Ejja.
Liwja lejn l-Aqsa, mela li ħa nagħmlu piece f'kull id imbagħad. Ħa jkollna liwja lejn naħa u liwja lejn in-naħa l-oħra, u mbagħad kokka u sieq lejn il-ġenb, eżattament. Mela, simili tal-ewwel kokka, sieq lejn il-ġenb, kokka u sieq lejn il-ġenb. Mela, flok il-quddiem, did-darba ħa mmorru fil-ġenb.
Ħlibt, bil-Malti, bl-Ingliż tinħaleb xorta. La tibda tbati ma tindunax b'liema lingwa qed tagħmel tingħad is-sessjoni. Isma', naħseb jiena taf x'inhi, għax inti meta titgħallem, meta jkun qed jitgħallmu min qed jagħmel is-sessjoni, naħseb jitgħallmu bl-Ingliż u jżommuha hekk naħseb. Inti kellek Ingliża ħdejk, mhux kif marret, hu? Ħalli tgħid.

Kif ħassek tagħmel l-ewwel session bil-Malti? Trid toqgħod taħsibha naqra iktar, imma diment li toqgħod tirrifletti naqra ħa nitkellem bil-Malti iktar, jiġu, trid tippjana, trid tippjana minn qabel x'ħa tgħid u x'ħa tagħmel, tiġi naqra inqas naturali. Isek f'nofsha qbadt iktar, eh, li rajtek daqqa waħda rqub u dawn l-affarijiet qisu daħal fiha. L-iktar waħda stramba li għadt taħseb?